and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Adrian Grima, kull tant żmien meta toħroġ xi ħaġa niltaqgħu manka nitkellmu fuq affarijiet mhux fuq il-politika, għalkemm inti wkoll għandek eh, opinjoni dwar politika. Ejja nibdew bix-xogħol tiegħek. Inti inti Senior Lecturer fil-Letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Mistoqsija forsi daqsxejn simplistika, imma letteratura Maltija jew letteratura fil-Malti bħalissa, kif tiddiskrivi? Tiddiskrivi dal-perjodu bħala perjodu interessanti? Bħalissa naħseb perjodu verament eċċitanti, jiġifieri għandek Ġenerazzjoni ġdida li aħna nassoċjawha l-aktar ma' Immanuel Mifsud, Henry Holland u Maria Gregganado minkejja li l-età mhix l-istess bħal tal-oħrajn. Imma għandek perjodu ta' letteratura ġdida, ġifieri l-mod kif jiktbu u dak li jiktbu fuqu jinħass profondament differenti minn dak li kien hemm minn dak li kien hemm qabel biex ngħid hekk. Hija letteratura li għaliha il-pajsaġġ tagħha huwa d-dinja. Il-letteratura li titkellem ħafna dwar Malta, ma hija letteratura li titkellem ukoll ehm, bħal fil-kas ta' awtur ma nafx bħal Antoine Cassar, li titkellem ukoll dwar dak li qed jiġri madwar id-dinja li l-pajsaġġ tagħha veru nfeta' m'għadix ma domx l-erba' arkejjen ta' Malta. Lilin mill-fatt li dawn l-awturi forsi ehm, bdew jitkellmu fuq affarijiet li mhumiex insulari, mhumiex eh, territorjali. Ehm, Il-qarrejja, l-iktar ħaġa importanti, jista' jkollok awtur, jista' jkollok ktieb, jista' jkollok ħsieb, imma jekk m'għandekx qarrejja m'għandek xejn. Kif inhuma l-qarrejja? L-qarrejja baqgħu dak in-nukleu żgħir ta' nies jew hemm grupp ta' nies li qed jikber? Jiġifieri kif inhuma, kif tqis il-qarrej? Ħafna, ħafna, ħafna jiddependi mill-mod kif jiġi ppreżentat il-ktieb, mis-saħħa tal-marketing li hemm wara l-ktieb. li għandek kotba li jimxu ħafna għax hemm strateġija ta' marketing li ta' promozzjoni li tmexxi dak il-ktieb 'il quddiem. Allura tippreżentah f'oqsma differenti fuq it-televiżjoni, fl-internet jkollu preżenza qawwija. U anki il-kelma, il-kelma li tiġri għax il-ktieb Jieħu l-fama ta' ktieb tajjeb. Naħseb ħafna jiddependi minn hekk. Jiddependi wkoll miċ-ċirkustanzi tal-pajjiż dak iż-żmien, jekk ikun hemm kwistjonijiet li b'xi mod imissu ma' dak il-ktieb, awtomatikament. Hemm ċertament, hemm ċertament qasam fil-, issa mhux neċessarjament letteratura, imma hemm grupp ta' awturi żgħir kemm hu żgħir, li għandhom suċċess kbir. U dawn għandhom suċċess kbir, forsi m'għandhomx il-livell ta' ta' kitba tan-nies li semmejt int, imma għandhom suċċess kbir għax għandhom mhux nukleu issa, għandhom kważi 4,000, 5,000 qarrejja. Nuża kelma forsi daqsxejn daqsxejn mhux mhux politically correct kif jgħidu l-Ingliżi. Nisa tad-dar li jħobbu jaqraw dawn it-tip ta' stejjer. Qed nitkellem fuq l-istejjer, stejjer tal-waħx, stejjer tal-da, li għandhom suċċess kbir bħala kitba bil-Malti. Mhux qed ngħid li l-Malti tagħhom huwa ħażin, imma ma mhuwiex tal-istess tal-istess genre jew livell ta' kittieb oħra. Dan ma jurix ukoll nuqqas forsi ta' apprezzament li. Ma naħsibx ta', ġifieri naħseb li hemm tipi differenti ta' letteratura, hemm tipi differenti ta' qarrejja, hemm gosti differenti. Il-fatt li għandek awturi li forsi l-livell tagħhom, il-livell letterarju tagħhom mhux daqshekk għoli u li għandhom suċċess, ma jfissirx li qed jagħmlu xi tip ta' disservizz lil-letteratura Maltija. Però jekk xejn il-problema hija li ma naħsibx li hemm biżżejjed promozzjoni. Ma jista' jkun. Tal-letteratura aktar impenjattiva. Eh, mela, ejja nużaw b'dan il-mod. Jekk inti jekk inti tidħol ġo ġo ġo ġo ġo ħanut tal-kotba u tara l-kotba tal-Ingliż, tara wkoll taħlita dal-affarijiet. Eżatt. Imma jien qed ngħid il-letteratura iktar impenjattiva, użajt dil-kelma iktar impenjattiva, is-suq, is-suq f'dal-qasam. Huwa qed jikber, jonqos, stabbli, l-istess? Hemm ħafna fatturi. Jiġifieri għandek il-promozzjoni fuq il-mezzi tax-xandir li hija fqira mmens. Jiġifieri l-programmi anki fuq l-istazzjon nazzjonali ma jagħtux wisq spazju lill-kotba. Mhux qed nitkellem dwar programmi dwar il-kotba. Ma ma naħsibx li għandna bżonn wisq ta' dak it-tip ta' programmi. Jien naħseb li għandna bżonn prog. Ma ma jidhirli li l-istatement għandu jkun ma jingħata ebda forma ta' ta' ta' ta' promozzjoni. L-Istat tilef kull sens ta' sens edukattiv fil-. Jiġifieri lilin, lilin mill-preżenza ta' ktieb bħala rigal fl-aħħar ta' programm, m'hemmx wisq iżjed, jiġifieri. Lanqas ikunu nafu x'inhu l-ktieb ħafna drabi. Eħe, jiġifieri jekk tara programm normali fuq l-istazzjonijiet barranin, Anki jekk jien ma nidealizzax l-istazzjonijiet barranin għax tara ħafna mbarazz ukoll. Però l-preżenza ta' dak li jgħidu l-kotba hija aktar qawwija. Naħseb li l-preżenza ta' dak li jgħidu l-kotba, mhux biss tal-ktieb bħala oġġett. Qabel ma ngħaddi għax-xogħol li qed taħdem fuqu bħalissa jew li ħdimt fuqu bħalissa, kieku kellek tqabbel il-Malti, l-istatus tal-Malti, l-ilsien Malti jiġifieri, u kif niktbuh, kif kif huwa mitkellem, jiġifieri dawn l-affarijiet kollha, mas-snin ta' qabel, xi status ittih? Ara, jien naħseb li hemm ħafna fatturi li trid tqis meta twieġeb mistoqsija bħal dik. M'hemmx dubju li fejn tidħol il-kreattività lingwistika, ċe il-kittieba, forsi l-qasam pjuttost dejjaq tal-kittieba, hemm ħafna ħafna kreattività għaddejja, hemm ħafna hemm ħafna xogħol interessanti li qed isir. U dan iqabbel tajjeb ħafna max-xogħol interessanti li sar fis-snin sittin u qabel. Ma tara avvanz fil-mod kif qed jinkiteb l-udjenza Iktar nies jitkellmu, fadlilna tliet minuti rridu nagħġlu. Hemm wisq oqsma li fuqhom nistgħu nitkellmu. Jekk nitkellmu fuq il-mezzi tax-xandir, jiġifieri l-istorja kulħadd jafha, jiġifieri l-livelli fix-xandir huma baxxi u naħseb illi fl-istazzjon nazzjonali li għandu jkun li għandu jkun il-mudell ta' kif tintuża l-lingwa nazzjonali, għandek. Ma min għandu jkun il-katalista biex bażikament inressqu l-akkademiċi, in-nies li jistrutturaw il-lingwa lejn dawn in-nies li jużaw il-lingwa? Aħna l-ġurnalisti, pereżempju, li ħafna drabi nivvintawhom il-kliem. Jien ngħid għalija meta niġi biex nikteb bil-Malti, jien nħobb nuża l-kliem il-ħobżu tas-sentenzi li nisma' fit-triq, mhux dak li naqra fil-kotba. Jien naħseb li trid tinbidel l-attitudni. Jiġifieri l-attitudni għandha tkun waħda ta' rispett lejn il-lingwa. L-idea li jien nuża l-lingwa l-aqwa li nikkomunika, li speċi l-aqwa li nitkellem kif jifhmuni n-nies, l-aqwa li b'xi mod niftiehem, naħseb dik trid tinbidel. Jiġifieri ma tmurx Ma, ma tarax il-BBC jew ma tarax ir-Rai Tre jew wisq iżjed ir-Radio Tre tar-Rai u tisma' n-nies jitkellmu kif jiftlilhom, jaqalgħu minn żniedhom. Ġifieri hemm livell. Interessanti, diskussjoni interessanti, ma naqbilx miegħek kompletament, imma dan huwa s-sabiħ ta' intervista bħal din. Fadlilna litteralment minuta u inti għadek kif ħdimt fuq biċċa xogħol u t-tema minn kull xorta ta' qżież u mbagħad is-subtitles, Dun Karm u l-Konfini tal-Identità fil-Mument tal-Metafora. Dan huwa studju akkademiku. Huwa xogħol akkademiku, però. Mela, fil-qosor, fil-qosor. Però li jaqbad poeżija ta' Dun Karm, li tikkritika bl-aħrax lil Malta, ħaġa veru stramba għal Dun Karm, u niskopri, nesplora ftit. il-kuntest storiku tagħha, għaliex qed juża dil-kelma veru qawwija qżież li hu qed jużaha b'konnotazzjoni sesswali, u f'dan l-istudju nara kif bdiet tintuża anke minn nies bħal Monsinjur Pawlu Galea li kellu ħafna kontra n-nisa fil-kitbiet tiegħu. Kien kien qed jirrifletti tradizzjoni ta' dak iż-żmien. Qed nara kif qed tintuża anke fi żmienu. U allura hemm hemm analiżi anke tal-metafora ta' Fior del Mondo li kienet assoċjata ma' ħafna ma' l-Italjanità. f'Malta. Naqbad aspetti bħal dawn, jiġifieri naqbad il-kwistjoni pereżempju tal-Pentekoste. Kien hemm fl-1930 fil-fajt il-50 kemm ngħidi malajr. L-Arċisqof kien qed beda l-prietka tiegħu f'dil qaddisa importanti u bdejha bit-Taljan. u numru ta' attivisti xellugin primarjament telqu 'l barra u għamlu protesta. Mbagħad qamet ġlieda fil-pjazza u Don Karm jagħmel riferenza ċkejkna għaliha din jiena ovvjament nibni iżjed il-kuntest storiku tagħha. Interessanti ħafna. Ovvjament dan huwa available mhux biss għal min jgħix u jgħammar fil-Università. Fl-Università, le. Ġifieri, minn kull xorta ta' Għażiż Dun Karmu l-konfini tal-identità fl-mentol metafora Doctor Adrian Grima, nringrazzjak talli ġejt fil-programm, nispera jkollna ċans anke nkomplu did-diskussjoni interessanti dwar l-użu tal-Malti u kif nistgħu napplikaw aħjar il-Malti